Oliver in chu he short gun a beretta a siam hi kan kap thin dawn a ni short gun ka rawn kah tawh thin te nen khan hei hi chu inang lo a semi semi a then chuan semi semi action an ti a then chuan in semi te an ti a i a awm zia chu a then a ka rawn kah tawh ho kha chu pump action a ni tlang pui ta heti a rawh kha ni ta a a ni lo leh mut hun kha ni a hei ve thung hi chu hei a sirah hianin lawhna awm ta heti a lawh chi hi ni ta a Chuan in vawi khat loha kah nghal cher cher theih kha a nia. Chutih rual in a magazine ah hian a mu leng tlem ve leh thung a, hei hi extend a tia tih sawi theih nina in ka la ti leh danglam lem lo a. Chuan ka silai mu rawn kah tur hi Dragon Bread. tia kan hriat lar i mei alh phuh chhuak thei an ti mai ang chu maw chuti ang deuh chu a nia mahse hetia an sawi ang em em a ih bawn leh den phei chu ni chuang lo a a to pawh to a silai mu shotgun mu dang nen a inang lo a hemi pathum lek te hi cheng sawmhnih man a ni chuti khawp chuan a to a a tlangpui thuin shotgun mu te hi chu mu khat a tawna berah cheng thum emaw cheng rimawng fel bak a ni ngai lo a hei hi chu mu khat hi-- chenga ruk leh tlem tihna anih chu cheng saritling lo deuh tichu puinan ka rawn kalchhin dawn nih hemi short gun semi semi automatic semi auto ti chu maw kan kap dawn ni hei hi dragon bread tih tak a ni ta a ih hei ve thung hi chu super dragon bread an ti kha la hei hi zat a ka lei nge ka chiang ta lo e sawm thum a Hmanga a awm a chuan a tlem in an ang lo deuh tur ah ka ngai a engpawh chu ni se kap chin ang aw. Tihian ka hlan ka kam a helai ka hmet ang a tikhan a in load a. Chu tan khat ka thun belh anga a vut leh ka khur dawn lawm chuan tuna kan kap chhin ang engtiang in nge dragon bread mu hi a awm teh reng lo a ni chin ang aw mei al phu chhuak thei Drink em Khati kha ni a. Hei, a silai hi ka lo nawn leh ngai lo in, hriat hriat ka lo leh ngai lo in. A mu kha a chamber a lut nghal a, chu chu ka kap leh nghal phei ni. Ka ka ni dragon bread chu. An hman na tak hi ka hre lo a, a tangkai na hi ka hre nep, ka hre tlem khawp mai, ka hre lo khawp mai. A nalh ve hrim hrim ni ber in ka hria a, inkap chhin tai laiin a viau chuan ka ring tho a. Hei helai hian lei ka them ka dai inti nge awm enchin ang aw, inkau chhin ang e. A per bo daih lo awm. Helai zone hi zuk phu a, ka hre tawh bik lo. Tunah ka camera man, camera woman hi kan katir ve chin dawn a ni. Ani hi Salam Sava la ten beng cheng tuk chok chok nge va to ka mi Sava rual. Kan chak kum khop mai. Ka camera woman hi Tlantei mukbanger an thim ve ka. mukbang ti thin youtube ah ah ania youtube channel tlantei youtube ah tlantei tina awm a chu chuan in i ka silai kap lai silai kahna hmuna ka video siamna ah ka rawn zui ve a silai kah chhin ve duh vangin a kap chhin ve duh duh tir ang a pa leh u nau te hun silai chu nei ve thauh a chuvangin a kap phei chu kap tawh thin a chu chu kan kah tir ve chhin dawn a ni I chuanin mukbang youtube lamah mukbang in lo en thin a nih chuan in lo hmu tawh mai thei a in lo la hmu lo a in lo la subscribe lo te nih chuan in in lo en sak anga in lo subscribe ve dawn nia aw tlan te i i description ah a link ka lo dah dawn nia ka lo sak anga kan kah tir ve ang.

Aw, a mukha chek a thun sa. Eh. Khai. Tan ta rei kan thun don nia. Ti on thla deuh lek ro. Lo la met o. Chuan helai met la. Imo. Ah. Khanin lot nga la. Ka thei to. Ari theu lai mai.

nuam hle mai chu tel tukin a hnawr lo ni hi tawh um a nia i en lo a mupui te angin a hnawr an lo maw a dragon bread chu chu van ka nuam tawk chian ni kha kan hmu tak ang khanin kha tih zawng te kha ni mai dragon bread an tih thin dragon bread shotgun maw an tih chu maw dragon bread a nih chuan in-- Dragon a thaw tih na kha ni mai ta a hmingah chuan in chu a fiah sa reng a ka hmuh dan ah chuan in khatia hal puah te leh hal mawi vel kan hal ang vel vek khan in ka hria mahse i silai tang a rawn chhuak leh zen hmang kha tiang a nih vang khan in a a kah chu a na thaw khat viau chuan in ka ring a tun ṭum atan chuan khati zawng kha ni leh phawt mai erawh se aw.